Hika zawn ah hin lungdonh, lungphun ropui taktakmi farkawn ai thawknak farkawn i lungphun ah mak taktaknak si an van zoh tawn lai. Khika khin a chung luh khawh si hnga maw? A chung zong hin lung umpak in an phah le he. Pe riat, pe kua, a pe hra hrawng si men la te. A lungdot ni cu kan van rel tuah la maw farkawn lallung ti si. Than chuma sailo. Thongkhat zakua. Kum ni thongkhat zakua som sri le pakua. An lung cu tial hi cu van rel ding ah cun Tam ngaite van rel hau ding si. A nupui Than Kimi Bo Chung. Than Chum ah Sailo timi hi lal a rak si tinak si ko hih. Mizo lal khuangcawi hmanung ber an i. Hi lal chum ah Sailo he khuang an cawimi, a hmanung bik khuang an rak cawimi pa a si tinak si. Lal hmelṭha le zaidam an i a ti si. A nupi he than kim i si. Thokhat zakua panga sawmsarih le pariat tiang a dam tinak si. Cun a pa hi lal chungnunga sailo a si. Thongkhat zariat sawmruk pakhat in thongkhat zakua sawmthum tiang. A pu hi ro zika sailo. Thongkhat zariat hlei thum in Thongkhat zakuak, kum kul le kum hnih, kum sawmriat le kum khat tiang a dam. An tu le fate ti si. Hika hin an tu le fa. Hleihnih an si tu le fa he. Lal Than Zama he Burma Army tiah van ti ko he. Principal Delhi College Librarian a ropui bak si an lungdonh cu kahin mah hihi thir in an tuahmi si ko hih. Pe hra poh cu si la, an lung hrimhrim hi a lian tuk. Lam pawngte a si. Hika lei van kal ahkhan cun Farkawn khuachung van si colh cang. Hika lei hi te khoi ka lei kalnak hi si. Eh, ralkap camp. Oh, khika chak ahkhan ralkap camp um. Farkawn hi far a tam ngai. Khika ahkhan ke far kung tete hna van hmuh awk um len. Hika hi Farkawn khuachung cu a si le Farkawn in Vaphai lei ah kal kan i tim. Vaphai lei i zei kan ti lah kanmah ralzaam pawl kha ka va leng hna lai. Le Farkawn le Vaphai hi Nazi pakhat kal hrawng si an ti. Le atu hi sakuti in kan kal cuahmah lio a si. Le an mah Farkawn khuachung taktak hi cu kan van lut deuh rih lo. Le hika hin cun Farkawn khuachung kha van i thawk pah cang. Hmm. Dasi maw? O, ka hin dasi kan van vawn ta lai. Zeizah Mah tein maw lak si? Zo har thiam ngai ya. Lei ah kan kal lai i hika hin driver hi chung chung pa Saya Cung Cung Pa sin i hi Farkawn ahcun Farkawn ralzaam ahcun hruaitu upa kan bochan takmi si. Amah nih khin zei paoh a ka tawlrelpi dih. Le tu cu kan kal lai cang. Hmm.

ka chung ka chung si cang ko te ne ka chung si ko ka kin lai thil ai hrut mi nu te hna um e tika lei he ṭio lei kal nak lam se cun nika he chomphai lei Kalnak cu sile va phai kan phai vei kalnak si lo. Far kawn ahhin kanmah lei ralzaam ve dong zat um dengmang an um. A tam ngaingai. Ralzam an tam bak.

donghnak cu si ko cang. Hika hi oh mau u an tuah ding ve ko hi. Thluachuahnak dawh taktak in an ser te la cu makhah. A foundation ma kha mak ngai A lian bak. Hika hin khua dang pal loin va phai khua kha si colh ko lo maw? A karlak ah khua um maw? A karlak ah hin zangtui timi innkhat te lampial ah khin um le mu. Eh. Zangtui lam lo innkhat te lawng um. Eh, eh, innkhat te he?

Fing le tlang hi khua van pau ngai le khuasik January thla si tikah khan fing le tlang van cuanh ah khin thinlung a dam ngai. A ruak cu thinghnah zong kha an car rih lo. Cun a hring zong kha an hring tuk lem rih lo. Le thi thiang, zil thi thiang a hran lio te si tu hi zei bantuk hmanh ai cawh lomi kan ti lai cu mei lo duah lio zong kha si lo cun meithang zong kha a zaam lem lo tu bantuk ni le khua khan cun mu ka si le khi ka khin ka lei khi ban hla mun hun surwa ka ke zei si poah Vei lo, kan phak tik tu ah, Vaphai kan phak tik tu ah, kan video kan rak peh ṭhan te lai.